Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Diolch garwch, gratitude, Diolchgarwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, equality, diversity and inclusion, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Buddsoddiad, investment, buddsoddiad. Gweithygu, to get worse, gweithygu. Angladd, funeral, angladd. Rhagolwg, forecast, rhagolwg. Gostwng, to decrease, gostwng. Gorymdaith, procession, gorymdaith. Gorffwys, to rest, gorffwys. Coffau, To commemorate, coffau. Darlledu, to broadcast, darlledu. Effeithlonrwydd, efficiency, effeithlonrwydd. Enillion, earnings, enillion. Ymddangos, to appear, ymddangos. Cynhyrchu, to produce, cynhyrchu. Y celfyddydau, the arts, y celfyddydau. Gwreiddiau, roots, gwreiddiau. Cymysgedd, mixture, cymysgedd. Diwylliannau, cultures, diwylliannau. Cymanwlad, Commonwealth, Cymanwlad. Cynrychioli, to represent, Cynrychioli. Dyrchafiad, promotion, Dyrchafiad. Curo, to beat, Curo. Ffynhonell, source, Ffynhonell.

Roedd y newyddion yn sioc enfawr, gan fod y Pab wedi cymryd rhan yng Ngwasanaeth Sul y Pasg y Fatican y diwrnod cynt. Clywon ni negeseuon o ddiolchgarwch am waith Pab Ffransis o bedwar ban y byd. Clywon ni fwy o wybodaeth am y cweryla rhwng Donald Trump a Phrifysgol Harvard. Mae'r arlywydd wedi bod yn gofyn i'r brifysgol newid sawl polisi, er enghraifft, polisïau o blaid cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. gan bygwth torri buddsoddiadau os nad ydy'r Prifysgol yn cytuno. Yr wythnos hon roedd mwy o ddrama a gwaethygodd y sefyllfa unwaith eto. Ddydd Mawrth, yr ail ar hugain o Ebrill. Yn dilyn newyddion dydd Llun am y Pab, roedd cyfarfod rhwng cardinaliaid yn y Vatican, a dysgon ni byddai angladd y Pab yn digwydd fore ddydd Sadwrn. Ym myd economeg, clywon ni fod rhagolwg y gronfa ariannol rhyngwladol ar gyfer twf economaidd yr Unol Daleithiau eleni wedi cael ei gostwng oherwydd yr ansicrwydd gyda thariffau masnach y wlad. Dyma oedd y gostyngiad mwyaf ymhlith prif economïau'r byd. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Ebrill. Mewn gorymdaith syml ond ffurfiol, cafodd corff y Pab ei symud o Gapel Santa Marta i Fasilica San Pedr, lle bu'n gorffwys tan ddydd Sadwrn. Dechreuoedd filoedd o bobl gyrraedd Rhufain a'r Fatican er mwyn ffarwelio â'r Pab. Cafodd Diwrnod y Llyfr ei ddathlu gan nifer o bobl unwaith eto eleni. Mae dyddiad y diwrnod yn cyd-fynd â dyddiad marwolaeth William Shakespeare, ac i goffa â'i hyn, adroddodd y BBEC fod llythyr bersonol o Shakespeare i'w wraig Anne Hathaway wedi cael ei ffeindio, a bod y llythyr yn rhoi gwybodaeth newydd i ni am fywyd personol yr ysgrifennwr. Dydd Iau, y pedwerydd ar hugain o Ebrill. Ym mis Gorffennaf, bydd tîm menywod Cymru yn cymryd rhan yn rowndiau terfynol Euro 2025. a cyhoeddodd S4C fydd pob un o gemau'r tîm yn cael eu darlledu yn fyw ar y sianel yn Gymraeg. Clywon ni fod Elon Musk yn mynd i gamu nôl o'i swydd gyda thîm Trump. Mae Musk wedi bod yn rhan o dîm o'r enw Doge, sef adran effeithlonrwydd y llywodraeth. Mae llawer yn cwestiynu'r symudiad, yn enwedig wrth i newyddion ddod bod enillion Tesla wedi gweld cwymp enfawr. Dydd Gwener, y pumed ar hugain o Ebrill. Ar Netflix ymddangosodd ffilm newydd o'r enw Havoc, newyddion mawr i Gymru, gan taw dyma'r ffilm mwyaf erioed i gael ei ffilmio'n llwyr yn y wlad. Cafodd hefyd ei gynhyrchu mewn dau stiwdio Cymreig. Dywedodd Netflix bod Cymru erbyn hyn yn un o ganolfannau cynhyrchu allweddol y cwmni. Hefyd, ym myd y celfyddydau, ar ddydd Gwener rhannodd y BBEC erthygl ddiddorol am fenyw o'r enw Ofelia dos Santos, Cymraes o Gaerdydd, sydd yn gweithio ym myd tecstiliau. Mae gan teulu Ophelia gwreiddiau ym Mhortiwgal, Cabo Verde a Bae Caerdydd. A thrwy ei thecstiliau, mae hi'n ceisio portreadu y cymysgedd o ddiwylliannau sydd i'w ffeindio yn yr ardal. Dydd Sadwrn, y chweched ar hugain o Ebrill. Dyma oedd diwrnod angladd Pab Ffransis. Aeth 250,000 o bobl i'r angladd yn Sgwâr Sant Pedr, a cafodd y gwasanaeth ei darlledu ar draws y byd. Aeth y Prif Weinidog Keir Starmer, yr Ysgrifennydd Gwladol Materion Tramol a Chymanwlad David Lammy a Tywysog William i gynrychioli'r Deyrnas Unedig. newyddion gwych ym myd pêl-droed wrth i Wrecsam ennill dyrchafiad i'r Bencampwriaeth. Curo nhw Charlton Athletic 3 dim yn y cae ras, ac roedd Rob McElhenney a Ryan Reynolds yna i'w gweld. Heddiw, dydd Sul y seithfed ar hugain o Ebrill, rydyn ni wedi clywed fod Trump a Zelensky wedi cwrdd yn y Fatican ac eu bod wedi cael trafodaeth da iawn. Dyma oedd cyfarfod cyntaf y ddau ers y cyfarfod ofnadwy ddiwedd mis Chwefror. Ac yn ôl ffynonellau o'r ddwy ochr, roedd y sgwrs yn gadarnhaol iawn. Heddiw, mae 56,000 o bobl wedi rhedeg Marathon Llundain. Enillodd Tigst Assefa o Ethiopia ras y menywod, Enillodd Sebastian Sawe o Kenya ras y dynion, ac yn y rasys cadair olwyn mae dau enillydd o'r Swistir, Marcel Hug a Catherine de Bruna. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.